Salam Adirdan dostlar we doganlar. Geliň bolsa indi biz e, iňlis dili 8-nji sapamyza başlalyň. Numbers, sanlar. Bu sapakda biz e, iňlis dilinde sanlar nähili aýdylýar we nähili ulanylýar. Şo barada öwreneris. Hello again. Ýene-de salam. For this lesson we are going to look at numbers. Numbers in English are split into two groups. Iňlisdinde sanlar iki görnüşde aýdylýar. Bizde-de türkmen dilinde-de şeýleräk gelýär. Mysal üçin, bir, iki, üç, dört, birinji, ikinji, üçünji. Goşa sanlar, täk sanlar. Şolar barada, şolaryň aýdylyşy barada öwreneris. Mysal üçin, birinji gruppa kardinal numbers, the kardinal numbers. One, two, three. Refer to the quantity. Sanlar. Kardinal numbers.

Bular kardinal numbers bolýar. Ili kardinal sanlar bolýar. The number zero. Number zero. Nolluk. Mysal üçin nolluk sany näile aýdylýar. Bu köplenç ýurda görä üýtgeýär. Ýöne siziň esasy ýat tutmalyňyz international internasional standart boýunça zero diýip aýdylýar. Ýa şony ýadyňyzda saklasaňyz bolýar. Geliň bolsa başga ýurtlarda nähili görnüşlerde ulanylýar şu barada praktika edeliň. The number zero is pronounced in a variety of ways as it is used in different contexts. Mysal üçin, noluk sany aýdyş sözleme görä üýtgeýär. Mysal üçin, sözlem içinde gelende üýtgeýär. Unfortunately, usage varies between different English-speaking countries. Iňlis dilini gürleýän ýurda görä nolluk sanynyň aýdylyşy üýtgeýär diýýär. Ýöne international, internasionalny standart boýunça diňe zero diýip aýdylýar ili okalýar. Geliň bolsa praktikada göreliň. Zero used to read the number by itself in reading, dynamics, percentages and phone numbers And in some fixed expressions, mysal üçin, zero diýip, diametr sanyny aýdaňda, prosent sanyny aýdaňda, telefon nomeryny aýdaňda zero diýip aýdylýar. Mysal üçin, au diýip, letter harp görnüşinde au diýip hem aýdylýar, au diýip, nämede, nirde aýdylýar? Mysal üçin, used to read years, addresses, times. and temperatures mysal üçin ýyl aýdaňda ýadam adres aýdaňda ýadam temperatura ölçäňde temperaturan gradusyny aýdaňda o diýip aýdylýar o diýip köplenç uk şu london tarapda ulanylýar Nile diýip, e, üçünji görnüşi Nile diýip hem ulanylýar. Used to report sports scores in games such as football. Mysal üçin Nile diýip haçan aýdylýar? Muny e, Nile diýip e, mysal üçin şu futbol diýdi, oýun diýdi, şonuň ýaly zatlarda açko hasaplanylanda, eger nonluk gabat gelse açkoda Nile diýip okalýar. Note, diýip, used in the UK, but not in the USA. Mysal üçin, UK-da, London tarapda UK, no, note diýip aýdylýar, Amerika tarapda bolsa zero diýip ulanylýar. Ordinal numbers, ordinal numbers. Geliň bolsa indi ordinal numberleri öwrenelim, ordinal sanlary. When a number ends in uh, one, it uh, when number ends in one, it's uh, read as order uh, as a first. Mysal üçin, uh, birin uh, birlik bilen dynanda first diýip aýdylýar ordinal number. Birinji, ikinji, üçünji, dördünji, bäşinji ana şu zatlary öwreneris. Ordinal numberlar ana şolar girýär. When number ends in a two, it reads As a second, mysal üçin, iki bilen dynanda, ikilik sanyň özüni goýup, soňundan nd goýýaň. Birlik bilen dynanda, birlik goýup, st goýýaň. When a number ends in three, it's read as third. Üçünji. Üçlükli dynanda üçlük goýup, soň ýokarjygyndan ardy goýýaň. Mysal üçin, molimler doskada çislony aý, çislony ýazanda ulanylýar köplenç. Şo birinji birinji maý, ikinji maý, üçünji maý, dördünji maý şonuň ýaly ýazan wagtynda üns berseňiz iňlis dili sapakda

Gördüňizmi? Esasy iňlis dilinde şu birden ona deňeç ordinal numbers-iň, ordinal sanlarynyň nädip ulanylyşyny öwrenseňiz, ýazylyşyny, galan ýüzlükler, müňlükler olar gelende düşünmek aňsat. Sebäbi ýüzlük gelsin, müňlük gelsin, iň soňky san näme bolsa, şoňa görä goşulma goşulýandyr.

Geliň bolsa indi ýönekeý şu ekzempla, meselä seredeliň. Şu suratda, mysal üçin, ine finişe ýetip gelýän on sany sportsmenimiz bar. Mysal üçin, birinji, first, ikinji, second, üçünji, third, dördünji, fourth, bäşinji, fifth, altynjy six ýedinji seventh sekizinji eighth dokuzynjy ninth onunjy tenth dowam edýäs odds and evens täk sanlar ili ýeke sanlar we goşa sanlar bulary hem iňlis dilinde bar

Mysal üçin, even numbers, goşa sanlar, are any numbers that are multiplies of two, mysal üçin, goşa sanlar, iki, two, dört, four, alty, six, sekiz, eight, on, ten. Tek, tek sanlar, ýeke sanlar, odd numbers, are numbers that cannot be divided Equally by two. Mysal üçin, ýeke sanlary ikä bölüp bolanok. Ýeke sanlara odd numbers diýilýär. One, bir. Three, üç. Five, bäş. Seven, ýedi. Nine, dokuz. Dowam edýäris. Geliň bolsa indi uly sanlary öwreneliň. Tens, onluklar. Twenties, ýigrimlikler. And up to one hundred. We ýüze deňeç sanlaryň aýdylşy. So we can count from zero to ten, but what comes next? Mysal üçin, noldan ona deňeç sanaýas. Ondan soň nägilek gelýär. Nägilek sanlar ili nägilek aý okalýar. The names of numbers follow some relatively easy patterns. Mysal üçin, sanlar, uly sanlar hem gelende, e, esasyň mislinde aýdylyşy ýaly birden ona deňeç sanaberseň galan zat zatlar aňsat ýara. Edil şu aýdýan zatlary dogry. Mysal üçin, ondan soňra Tin Ten goşulyp gitýär. Tin Ten Twenty sanlaryň yzyna goşulyp gitýär. I şony ýat tutsaňyz, sanlary iňlis dilinde aýtmak gaty aňsat. Mysal üçin, with ten to twenty most numbers have a tin in their names. Mysal üçin,

Seventeen, eighteen, nineteen, twenty, üns berseňiz soňky gelýän sanlarda tin-tin goşulmasy kän gelendir.